Бу биэриэбит ыалдьыттара республика улуус улуус убаастыыр дьиэ кэргэнэ. Ол курдук, Российскай Федерация норуотун үөрэҕириитин туйгуна, Саха Республикатын үөрэҕириитин бочуоттаах бэтэрээнэ, сэрии сылын оҕото мэтээл хаһайката, Саха Республикатын, Таатта олоҕун социальнай, экэнэмиичэскэй сайдыытыгар кылаатын иһин бэлиэ хаһаайына, улуус бочуоттаах олох олохтооҕо Рива Пиясовна Кулаковская уонна олоҕун дьоллоох суолунан бииргэ айанныыр олоҕунарга Гаврил Гаврильевич Тарбасов. Саха Республикатын доруобуйатын харыстабылын туйгуна, үтүөлээх үлэһитэ, Улуус бочуоттаах олохтооҕо, көмүс илиилээх хирург, мануальнай уонна физиотерапевт, дьиэ кэргэн үс оҕо амарахаҕата, элбэх син эйэҕэс эбэтэ уонна эһээтэ. Дьэ, үтүөкэн дьоммут, комсомолбут тэриллибитэ сүүс сыллаах өрөгөй үбүлүөйүнэн Эҕэрдэлиибин, баҕарабын тус олоххутугар дьолу-соргуну уонна чугас дьоҥҥутугар сиэннэргитигэр эмиэ наһаа үчүгэй сардаҥалаах аартыктаах суоллары. Чэ, тун бу истиҥ сэһэргэһиибитин саҕалыыбыт, биллэн туран биһиги чуораан тыастаах оҕус ааспыт хаһан да биһиги түүлбүтүгэр түһээн көрөр төрөөбүт алааспыт, сыһыыларбыт, өрүспүт хаһалыста.

Хайдах киһи буолатахаан Ривар диэтэ. Ол өйдүүбүт. Ону чиэһинэй буолуоҕум диэнэ диэтим. Ону буоллаана дьэ билэр Атос табаарыһа уол. Дьэ сөп, маладьыас диэтэ. Оскуола ыллылар. Онтон аны ытык ылга таҕыстыбыт. Дьонно бүрүөҕэ көрүлүннүбүтэ. Уонна комсомольскай туох биэрдилэр, значок биэрдилэр, билиэппитин биэрдилэр. Түйүөрү боҕонон тохтоот дьоннор Дьэ, бу билиэккитин харах харатын курдук харыстыахтааххыт, олох значоккутун илдьэ сылдьыахтааххыт, билиэккитин ханна араары уһуохтааххыт диэн спрос да, алдьархайда итии тыыны буолла.

Күргүөннээхтик үлэлиибин, чиэһинэй, кырдьыксыт, Ийэ дойдуга дириҥиилээх буолуоххун наада обязательно. Үлэлиир үлэҕэр кыһамньылаах буолуоххун наада, кырдьаҕастарга сыһыанын үчүгэй буолуохтаах, кыра дьону атаҕастыы уһуохтааххын диэн ити боруос таҥнарыктаахай манна олорон хаалбыт. Дьону биһиги Чычмахха комсомоллар туох да

Оттон усталарбыт уопсайынан первый кылаастан кэттии бүтэрэ чычымах үтүөкэннээх усталарыгар үөрэрбит дьоллоохпут. Сүрдээх элбэх эр дьон үөрэппиттэрэ. Усталарбыт бу үчүгэйдэрин Аны туохха буллун даҕаны, тиийдин даҕаны эбэтэ переменаҕа подружкалаан барыҥа ыллыы-ыллыы хаамытаҕы, коридорга хаамыы, Оннук этэ. оннук мэниктиир фох, оччох да бириэдиктээх үчүгэйбиппит. Ону саҥа дьылга булла маскарап оҕо буолар. Мгм. Уонна ойуутугун оонньуурун булла оҕолорго түҥэтии. Мгм. Курдук кэчигирэһэн турабыт. Уонна дьэ «Хайа оонньуур ылаҕын?» дииллэр. «Уол саһыла» диэбити дьонуран биэрэллэр. Дьону дьиэбитэ илдьэбит. Туох да дьохой үчүгэй мероприятиелар быраһаанньыктар бөҕө буолар этилэр Наһаа үчүгэйчэ умнуллубат, үтүө күннэр учууталларбытын барыларын наһаа таптыыбыт, просто барыларын биэрбит учууталларбыт барыларын хайыспыт муоста. Сөп. Нутун Гаврил Гаврилович, дьэ кэпсэтиэххэ. Спортсмен бэрдэҕин. Олох хайыһардьыккын. Конечно, тутун мин Биэс алта сыллаахха Хомсолго киирэн баран биэс сэттээх лаахтан Дьокуускайга үөрэммитим, тулуйуур школаҕа. Онно дьэн дьэ ол эмиэ спортка, акробатикаҕа, гимнастикаҕа аны кэлбит тустууга илдьибитим. Оскуола чиһигэр мин элбэхтик күрэхтэспит киһибин. Онтон итинник үөрэнэн баран алта уон сыллаахха оскуоланы бүтэрбит саҕана оскуола производство диэн киирбитим. Киирбитэ. Иннинэн кылаас кылааһынан бары

Ким Михаил Алексеев диэн үлэ геройа биригээдэтигэр барыта киирбиппит ону Александров диэн биир үлэһити анаан баран туһунан биригээдэ буоламмыт үлэлээбиккит ол Дьокуускай куоракка иһин элбэх тутууну туппуппут. Онтон алтан биэс сыллаах хаармыйаҕа

Талылан балачытын үчүгэй иһин премиэни киһи быһаахпыт. Нээ, ордук. Ордук. Онтон кэлэн барабын алты алты он үс сыл алты он үс сыллаахтан харбалаах тутуутугар үлэлээбитим. Эмиэ комсомольскай тутуу буоллаа дии чолорго. Инне аҕыйах дьиэ хаҥа тутуллубута. Онно тутуугу үлэлээн баран алты он бес сыллаах университекка киирбитим.

Медфага бүтэрбитим, либо саха тылын бүтэрбитэ уонна миигин тыл анаа тахсар дии. Туохха кини онно оҕолоох үсүбүт кыстаахха туоха киспит алтын тоҕус сылаахха төрөбүт. Уус Алдаҥҥа хаамай түгэх түгэх диэн бу бэйэ харалдаммын курдук сиргэ. Кыра кыра бөһүлэк. Кыра бөһү. Туох да суол иис суох, сибээс суох сиригэр урут быраачтан тиийбэтэх дойдутугар аны Учуоскабын балыыһа буолбута, онно мэтичинэн барбытым. Онно үлэлээбитим. Оннуттан төлөпүөммүт да куһаҕан, сибээс да суох. Инньэ гынан туох случай буолар даҕаны бэйэм тугу билбиппинэн, тугу үөрбүппүнэн бэйэм суохпар. Ээ, бэйэҥ суохпар, бэйэм оҥорон иһин туохтааны улахан случайга тахыбакка этэҥҥэ үс сыл үлэлээбитим кэннэ адъютураҕа хирургияҕа бараҕын дуу диэбиттэн үөрүүнэн бараммын Иркутскайга хирургга үөрэмтибиккэ икки сыл үөрэнэллэр икки сыл адъютура иннинэн ол ол кэмҥиттэн дьонум бүтүнү түүлээх холоппуттар наһаа үчүгэй дойду онтон үс икки сыл туохха адъютураны бүтэрэн баран Бороҕоҥҥо кэлэрбэр Бороҕоҥҥо хирургическай отделение медицинанан аанынан оттоллон диэн хирурга түүннэри-күннэри үлэһиннэбит. Мария Гавриловна наһаа үчүгдүк ахтан аһарбыта дии. Ол эпэрээссийэҕин бааһынаста кэпсээнэ. Олох тыҥааһыннаах баайга эпэрээссийэ буолла. Ити бу тоҕус сэттэ сыллаахха Бороҕоҥҥо эмиэ бырааһынньык иннинэ биир дьиэ кэргэниттэн биир киһи быһаанан анньыллан сүрэххэ, сквозное ранение Ону аҕалбыттара балыаҕа. Ону син антох били Иркутскайга үөрэнэһитим, көрбүт буолабын, онно элбэхтик ассистеннаатым, күнээһитим. Сразу операциялаан ол сүрэҕин таһаан тутан туран апрахтаан тоҕу киһибин тилиннэрбитим. Ол кэниттэһин уһуннук көмүс, жидкэс баарын аны аны үөһэнэн трубкаға уга батан хачайдаанча киһим

Дойдуга тоҕо сыллаатаҕын билигин бачааҥҥа дьиибэлии сылдьабыт. Аны сайын биэс сылым буолар. Ити. Быраанан үлэлээбитим. Ити, кыдьыктааны. Оттон биирдэ сыл өрөөбөккө. Син стаж баар. Билигин үлэлии сылдьабыт. Оттон дьон махтала улахан бэйэ булаа. Оннуттан ол кинилэр үтүө тылларынан наһаа үчүгэйдик үлэлии булаан дии. Уонна барыбытын наадалаах киһигин. Эр дьону салгыы барабыт. Туох ити туохха Бороҕоҥҥо үрдээх өйдөтүүлээххэ Бороҕоҥҥо үлэлээтигит. Дьэ онтон бу сэттиэн тоҕус сыллаах дойдугутугар кэллигит. Онуттан биллэн туран ити Уус Алдаҥҥа да сылдьаҥҥыт ким биир үтүөкэн дьоннору киһи көрс- көрсөн ааһар дии. Көрсүн. Аа, дьону кимнээҕи ааттыаххытын сөбүй? Хадэр-будук биһи урут маяк диэн тылы наһаа элбэхтик тутуктара диирэ. Бу маяк хайдах кинигит тыгарын курдук ол биһи суолбутун ыйар маяк киһибит киһи баар буолааччыбыт да аны баҕаалыста таптыаххайын эрэ Мин аам маҥнай туохха бүлүү кэдэ килсэтэ үөрэппит үөрэммитим Наһаа үчүгэй этэргэр, туох паарка барытыгар байааҥҥа, мандолинаҕа, дирижерованияҕа барытыгар, үҥкүүгэ барытыгар наһаа үчүгэй этэллэр. Ол иһин били выпустара хайдах сильнее буолар. Ону бүгүнү бүтэрэн бараммын туохха кэлбитим. Уус-Алдан Сыырдааҕар. Дьонно үлэ үөһүгэр түспэттим да. Онно биир хаамай сөбүлүүр Барым иһин наһаа үчүгэйдик көрсүбүттэрэ, наһаа үчүгэйдик умнаһыдьыбытым, үлэлээбитим. Ол үлэлээ- билигин да оҕолорум ол үөрэппит оҕолорум билигин эһэлэр эбэлэр. Редко кэпсэтэбит иһин үчүгэй. Үчүгэй. Ол онно үлэлиир кэммэр мин Местников Василий Степанович диэн дириэктэрдээх Дьонно киниэхэ наһаа атаахтыыр эбиппинэ каникул буоллаҕына кэлэммин дьэ биирдэ туохтубут мин дьиэбэр тюрьмаҕа барыахпын баҕарабын диэтим сөптөөх туга онно буоллаҕына саҥата олорон бачча бэлэмнэн диэтэ суол баар да учулуга суох учулуга суох биир аты булбут сыаркалаах аты биир киһини булбут саҕынньах булбут таҥаспын барытын булгуччу уонна атынан миин ыытта. Хана ханынаича маттаайын дииллэр дьоннук туох дальше хонон бараммыт туохха кэллибит Төҥүлүгэ аҕалла. Төҥүлү аҕалан ол аҕалбыт киһин аттаахха иһин массыына олордон баран барбыта. Ону ол Василий Степановичка наһаа махтанабыт. Ол наһаа үчүгэй киһи этэ. Ону Варвара Васильевна диэн кырдьаҕас устав баар этэ, дьону просто значит ахтабын, Акулина Дмитриевна диэн айс просто наставнигым этэ Бурцева. Ну наһаа сүйдэхэнибин ити үлэбит. Уонна Черкасин Гаврил Гаврилович запустаатым. Ол запыһым Юбилейдарга биирдэ архыыптан хаһан мин хайдах үлэлээбиппин, туохпар контрольнуу үлэбин кыыһа, хас уола ханнык сыананы ылбыттарын барытын булбут, воспитательнай үлэбиниин бардым. Уонна наһаа кэпсээн таҕыста. Уонна санаат, уонна эттэ, дьэ манна Григорий Асовна диэн киһи манна кэлэн олорор,

Бары комсомоллар буолар. Бары комсомоллар, ыччаттар, байышталлар, чүй. Онно тойдол ханна үлэлээбит сирбин аар сүй дьону кытта алтыһаммын үлэлээммин талах. Ол отон туох сөбүй, олохпутун салгыы биллэн туран биһиги төрөппүт оҕолорбут сибэкки сииннэрбит буоллар аны оҕолорбутун куруук кэбистиэхэй. Ээ дьэ оҕолорбут оттон биһи быйыл этэппитим курдук биэс уон икки сыл олордубут. Биллэһэн да олордубут. Ис оҕолоохпут. Улахан кыыспын Нария Гаврильевна дьарыктаах буолуу киинин дириэктэрэ. Биир кыыстаах Настенька диэн юрист. Ол гынан билигин э, ити дворец, өксөкүлээх дворецыгар онно ис сүтүгириирдэр. Э, Уолбут соҕотох, дьэ, мааны уолбут Александр Гаврильевич ити икки оҕолоох кыыһа э, Санкт-Петербурга экономист үөрэ быйыл бүтэрэр. Кыыһа, уола ити сүүрэ. Оттон кэргэнэ буоллаҕына эмиэ туох Светлана Дмитриевна диэн өксөкүлээх Кыра кыыспыт Риба Гаврильевна врач үс оҕолоох. Көтүөппэ сиргин ир кыстаатыбыт үчүгэй уоппаат. Тарбахалаттан уоппаат. Уонна улахан уола Санкт-Петербурга Сүгүр государственнай университетыгар студент, үөчэтиирнэйтэн Киндарина уонна Давидтиэн оскуолаҕа олорор. Баай дьон олорор. Ити сиэнэргэ тоттоно биллэн туран кинилэр тапталларынан, кинилэр эйэҕэс мичээрдэринэн олох ыйдыбакка, тумуу да киирбэккэ, иккиһэ сүүрүү доруобайдык дьоллоохтук олоруоххут диэн тэбиэ биһи алгыыбыт, биллэн турар, быһыытааччылар. Оннуттан Бу бачча үчүгэй бырааһынньыкка бүгүн ровно сөп тү- түбэһиннэрэммит эһи дьиэ кэргэҥҥэ кэргэҥҥэ кэлбиппит наһаа үчүгэй бэйэбит тастынныбыт ити ньиргитэн дьэ бырааһынньык бөҕө ааста хотутаата бүппүтэ уонна ити быһа быһа биэриини көрдөххө туох эбитэ олох ырыа тойук дьэ барда э, көлүөнэ Күрэннээх. күрээннээх кин нэһилиэккэ кэлэһэ таабыттар үчүгэй баайкай дьэ уонна дьэ песня тревожной молодости

Комсомолга «Уруй, айхал! Уруй, айхал!» Ити курдук биһиги үрдээх сүүрдүк ис дууһатын сэһэргэстибит, комсомол эдэр сааспытын санаатыбыт, оҕо сааспытын да кыбытаныллыбыт. Ол курдук дьэ, бу үтүөкэн дьиэ кэргэҥҥэ махталбыт олох муҥура суох. Бу истиҥ сэһэргэһиигэ сүбэлэһэн, кэлэҥҥит наһаа үчүгэйдик сүбэспиккитигэр уонна наһаа үчүгэйдик биһи бу группа аатыттан махталбытын тириэрдэбит доруобай буолун ыалдьыман чугас дьонноргут эмиэ тапталларынан тапталларга булдаран үрдээх уһуннук дьоллоохтук олорбутун баҕарабын